Men Ahmet şeerinde yaşayım. Ahmet şeerinden keldim. Salam.
Siz qayda doğdunız? Men Özbekistanda Yangül şeerinde doğdım. Taşkent oblastında Yangül şeeri bar edi. Uzaq degil edi, olsa bir yigirmi beş, otuz kilometr bar edi Yangülnen Taşkentniñ arası.
Qayerde oqudıñız siz? Men asıl başladım oqumağa Yangülde, Gorkiy mektebi bar edi, Maksim Gorkiyni, anda, anda oqudım. Soñ, ondan soñ mına muzıkanen çoq oğraşqan edim. Balalıqtan oğraşa edim muzıkanen. Ya sizde eñ sevimli dersleri bar edimi? Bar edi.
Bar edi. Nasıl?
Risabani sev edim, i anglis tilini sev edim, İngiliz tilini.
Ya sizde eñ sevimli ocalar bar edimi? Bar edi.
Birinci klasqa barğan edim, ocamız edi Galina Semönovna. Sevimli ocamız Aleksandra Fedorna bar edi matematikadan. Onı bek sev edim men. Ya siz nasıl oqudıñız?
Nasıl balalarğa? Men ortaca oqudım. Bek o qadar yüksekten öyle bir oquğanım yoq, ortaca oquy edim.
Dörtte bir edi. Dörtlerimiz de bar edi. Kimlerde beş bar edi, kimlerde üç de bar edi. Ya sizde, ya siz seve ediñiz oqumağa?
Oqumağa seve edik, ebet. Oqumasañ, böyle, Kelecegiñ belgisiz. Oqumaq kereksiñ. Mektepten soñ men oqumağa kirdim, Begavat şeerinde muzikalnıy uçilişe bar edi, anda oqumağa kirdim.
Çalğıcı, e? Çalğıcı, truba aletine men oqumağa kirdim. Merhaba.
Ya siz, ya siz balalıqta Şamarlar aşadıñızmı? Şamar, ebet, aşadım.
Şamar aşamağan bala ğaliba yoq edi. Ebet aşağan edi bu şamar. Böyle men çoq degil, ebet, amma aşağan vaqtım ola edi. Çünki çoq çapqalay edik, kerekmegen yerlerge dala edik. Men ne içün aşa edim bir eki şamar, a bir de davul seve edim, çoqmar yasamağa da. Bizde a bile smala Olğan yerlerge barıp, ayaqlarımıznı smolanen bulaştıra edik, mazut. Çoqmar yasamaq içün üyge kele edik, ayaqlarımız, qollarımız bir bütün smola edi. Onıñ içün bir-eki şamar aşa edik.
Maşallah.
Soñ davul çoqmarnı yasamağa tırışa edim men. Öyle öyle edi. Mına şimdi telefonlar edi. Ya siz balalıqta nenen, ne yapardıñız? Balalıqta men belkim bir üç yaşına bar edim, çalğı bek seve edim. Böyle kiçikeneçik darecikler, dare yapa ediler, özbek dareleri bar edi, özbekler. Onıñ üstüne a böyle çeşit türlü çiçekler ornamentleri bar edi. Öyle kiçikene dareciknen men başladım ögrenmege çalmağa. Avesligim bar edi. Soñ ket-kete Vrbaça ösken soñ Muzikalnıy dvorets pioner bar edi, duhovoi orkestr, anda başladım oqumağa, qatnamağa trubağa.
Ya sizge, ya siz şınçık nenen oğraşasız? Men şın oğraşam, kene muzıkanen oğraşam.
Maşalla. Ya sizde qoranta, balabanmı? Qoranta, balaban. Balalarım bar, oğlum, oğlanlarım bar. Birisi kemane çala. Rostov konservatoriyasını bitirdi. O şimdi muzikalnıy uçilişede çalışanda. Torunlarım bar, çevaralarım bar.
Ya sizge bu iş qolaymı?
Qolay iş yoqtır. Er bir iş onı artınan onı sevmek kereksiñ. Sevseñ soñ yengil olur. Sevmeseñ o ağır mesele. İbraim ağa, mına men pek sevem oynamağa şahmatı ve futbol. A siz?
Men de bek sevem oynamağa futbol. Çünki çoq oynay edim futbol. Detskiy sportivnıy mektepke baraydım futbol oynamağa. Soñ böyle krujoklarımız bar edi. Böyle bir parça böyle ştanga kötergen vaqtım olaydı, gire gantelinen oğraşaydım. Bir parça boksqa qatnadıq. Bar edi öyle bir. Sevgen Zenar, Futbol çoq oynay edim.
Siz aytqan ediñiz, şunı sevmek kerek. Ya siz sevesiñiz? Sevem.
Pek sevesiñiz. Sevem.
A siz mektepten soñ qanda kettiñiz? Men mektepten soñ Begavaç şeerine köçip kettim. Oqumağa kettim, köçip ketmedim. Anda muzıkalnıy uçilişeni bitirgen soñ, muzıkalnıy mektepte ders berdim. Ders berdim. On altı yıl men Begavat şeerinde yaşap, ondan soñ Yanbilge köçtim. Anda muzikalnıy mektepte çalıştım. Soñ mına özümizniñ Vetanımızğa kene arzu ettik Vetanımızğa qaytıp kelmege. Mında muzikalnıy mektepte, üçünci muzikalnıy mektepte men On doquz yıl çalışıp ders berdim. Ondan soñ ATR kanalına çalıştıq. Ondan bugün ansambl Krım'de, Qırımda çalışam. Ve bugün mına şunı siznen körüşmege nasip etti.
Mına siz masada instrumentler yata, e? Ya bu nedir? Bu daire.
Daire.
Ya siz nasıl, nasıl instrumentni pek sevesiz?
Çoq instrumentnen sevem, no sevgen instrumentnen bu ali bugün oğraşam, men çalışam, bu truba. Kemane sevem, akardion sevem, dare sevem. Çoq muzıka aletlerinden sevem. Çünki yaramay alet yoq. Er bir adam bir sevgen özüniñ aleti bar, onen oğraşa. Men mına trubanen avesligim bar edi, şu trubağa oqudım. Ya sizde bir truba ya da eki, üç? Mende bir dane truba. Ya dare?
Daredi bir dane.
A. Nasıl em birinci çalı alet? Dare.
Daire.
Daire. O, men kiçkene edim o vaqıt, üç yaşına olsam, o vaqıt truba mağa kimse bermey edi. Onıñ içün daire başladım bilgenime köre. Soñ oqumağa kirgen soñ, soñ men daire çalmadım asılda. Bir parça bile. Sevip kümerde qolumızğa alamız, onıñ içün abule başqa men darenen oğraşmayım. Ne qadar çoq aletlerde siz oynamağa bilesiñiz?
Bu, bilem desem, yanğış mesele. Bir oznakomleniye degen bir ders ola, oznakomleniye. Bilem bir parça fortopiano, daire, ruspaçe akkordeon sevem, onı qoluma alğanda bir direk sesler çıqarmağa abesligim bar. İbraim ağa, ya neçün siz trubanı seçtiñiz? Trubanı bizler kiçkene olğanda çoq toylarda köre edik, kontsertlerge bara edik. Şu truba sesini men bek seve edim. Onıñ içün trubağa bardıq. Dvorets pionerı bar edi bizde, ocamız Eduard Georgiç Galyard bar edi. Onda, ondan ögrenip, soñ men Begava şeerine kettim muzikalnıy uçilişege oqumağa. Ma bu er vaqıtta toylar endi başqa türlü oldı, e? Şimdi toylar başqa oldı. O vaqıt trubanı sevmegen adam yoq edi. Çoqsı sev edi trubanı. Trubasız toy olmaz edi. Truba, birinci kemane, daire, daire, truba, klarnet, o bizim iliklerimizde toylarğa olmaq kerek edi. Olmasa,
toy sabıları asıl razılıq bermey edi.
Ya kim sizni ögretti?
Truba çalmağa? Ya. Truba çalmağa men dem ayttım, ocamız Galyard Eduargioç bar edi. O me, o, ondan ögrendim. Çoq abile kontsertler bar edi, konkursler bar edi Duhovo orkestrde. Ondan soñ Begalatqa kettim oqumağa. Onıñ içün İbraim ağa, ya siz halq ustalarından kimge oşamağa istediñiz?
Oşamağa, ebet, sizni oşamağa, çünki er kesniñ özüniñ bir yolu bar. Ögrenesin, çoq yahşı ustalarnı men ögrendim. Trubacı Ziya ağay bar edi, Trubacı Badna Gaybarid Begavat şeerinde, Samarkand şeerinde bu trubacı Rizvana Gaybar edi, akardion çalğan Refat Bayramov bar edi, Refat ağay, Raif ağam bar edi, Asan ağay bar edi, klarnet çala edi, Raif ağam kemaneci edi. Çünki olarğa em oşamağa isteysiñ, Olardan eşitip, olardan da ögrenesiñ.
Mına masada instrumentler yata, e? Ya bu knopkalar nege kerek? Bu knopkalar, bu knopkasız bu truba instrumenti çalışmaz. Men orkestrge barğanda, ögrengen edim, krujokta pedalnıy instrument bar edi, pedalnıy, o deseñ mehaniçeskiy, olarnıñ bu klapanları a bile çetten edi, böyle, böyle tuta edik, men aldım, mende yoqtır, onıñ içün men bugün daje peredaçağa alğanım yoq, i böyle çalına edi o. Soñ, uçilişeye kirgen soñ, bu porşnyovoy instrument, pompa. Soñ böyle instrument anam, babam alğan edi maña. Soñ truba başladım çalma pompvoy instrumentti.
Añladınız.
Ya siz özüniz muzıkanı uydurasıñız, ya da nasıl? Muzıkanı men uydurmayım. Men ögrengen muzıkalarım. Uyduramız bizler Kümerde çoq improvizatsiya ola. Mına toylar çalamız, kontsertlerde de. Bu improvizatsiya daim bir tüste çalınmay. Bugün mına şu bir parça bile çalsañ, soñ ekinci sefer çalğanda onı deñiştirip bir parça çalasıñ. Oña improvizatsiya degenleri şu. Onıñ içün uydıramız. Tek men uydurmayım, daa başqa çalğıcılar bar, böyle yahşı çalğıcılar, olar daim bir şeyler uydurıp çıqarmağa, çalmağa böyle nestandartnıy degen bir laf bar. Şu, belki bir-eki dane avalar uydurğandırmız, no men özüm kompozitor degülim, çünki böyle enkazdan olsa da, lübitilskiy degen de mınday. Ya siz nasıl instrumentte çoqça oynaysız? Truba.
Ya sizde talebeleriniz bar?
Ebet, talebelerim bar. Bir dane, eki dane degil, çoq. Çünki men on dört yıl muzikalnıy mektepte çalıştım, Begavat şeerinde. Anda talebelerim bar edi, olar konservatoriya bitirgen talebelerim bar. Ondan soñ men dem aytıp keçtim, Yangül şeerinde çalıştım, muzikalnıy mektepte, Gülbahor degen yerde. Ve Ahmet şeerinde üçünci muzıkalniy mektepte çalıştım, onıñ içün talebelerim çoq.
Ya, kimler talebeler? Mına, Ayder, trubacı Ayder, Ceparov Ruslan, Aminov Emil. Mında da çoq balalar Şimdi familiyalarnıñ episinden aqlıma qalğanı yoq. Lyoşa degen Subhi Paşayev bar edi, Trubağa ögren edi mende. Çoq balalar bar edi.
Aya siziñ qorantada da çalğıcılar bar edi? Biziñ qorantamızda babam sev edi kemane çalmağa, böyle oturğanda, böyle professionalnıy kemane çalmay edi. Emcemler Toylarda çala edi, kemane Abdraman emcem bar edi, Sitqali emcem bar edi, olarnı Almalıq şeerinde yaşay ediler, olar yahşı çala ediler.
Yahşı. Anam, dayım, olar episi turkuci ediler, onıñ içün mağa da olarnıñ sevgisi mağa da yuqtı bir parça. Ya ana-babalarıs kim? Meni babam Seit Sali edi, meni anam adı Esma edi. Olar rametliler.
Qardaşım, Edem qardaşım, o da rametli, o da trubacı çala, truba çala edi. Muzikalnıy yurtnı bitirdi, muzikalnıy uçilişteni Beygabatta. Beraber bizler yigirmi doquz yıl Toylarğa çaldıq, televideniyege çıqqan edik. O da bek yahşı trubacı edi. Şunı bir yıl oldı mına rametli olğanına. E balalar kimler? Balalar?
Mına meni oğlan qardaşım, edem, qızçığı bar, Elmaz. O da kemane dersin beri Bağçsarayda yaşay. İbraim ağa, ya siz elli yıldan ziyade toylar keçiresiñiz, e? Doğru.
Bu vaqıttan bir şi başqa türlü oldı? Ebet, başqa türlü oldı. O toylar, baştağı toylar sabağacı ola edi. Bir künlük olmay edi toy, o eki-üç kün de süre edi toylar. Abit keci çalğan vaqıtlarımız bar edi. Şimdi endi böyle toylar bek sirek oldı.
İbraim ağa, demek, biz adetlerini coyamız?
Coyamız, doğrusını aytmaq kerek, coyamız. Baştağı adetler bugün yoq desem, pek siyrek qaldı. Toyğa barğanda soy-sop episi toplana ediler, yaqın soy-soplar. Bizler toyun qayırlay edik. Çalına edi taqsım ve peşraf. Kemane başlay edi taqsım çalmağa, soñ taqsımdan soñ peşraf çalına edi. Soñ doğmuşlar kelip, mına böyle dare aylandıra ediler, oğa qayırla ediler. Ebet, para taşlay ediler kimse. Şu iliñiz qayırlı olsun dep, onen toy başlana edi. Soñ yavrum salğır boyu çalına edi. Bugün endi bile restoranlarda toy yapıla, bu adetler yoq oldı desem, yanğışmam. Bu adetler bir qaç yerde qaldı, mına, Razdolnıy tarafta, Novoselovka köyü bar, soñ İsmailbeyde şu adetlerimiz ali bugün bar. Soñ mına bizim, Bir qaç qorantalar bar, olarda toyuñ qayırlağanda olar bileyler, başta toyuñ qayırlañız deyler, soñ toy başlana. Ya siz kemane çalasızmı? Yoq.
Ay, uf. Oğlum çala. O ufaq ya da büyük? O endi konservatoriya bitirdi, muzikalnıy uçilişede çalışa. Hı.
Ne mümkün siz bizge türküni çalasız? Mümkün. İbraim ağa, şimdi ayet dersleri programması. Siz ne istediñiz balaçıqlarğa aytmağa? Men ister edim balaçıqlarğa aytmağa, er kes bir zenaatnen oğraşqanda, şu zenaatnı qaviy tutmaq kereksin, sevmek kereksin. Muzıkanen oğraşqan balalarğa da men isteyim, bizim özümüzün avaların ögrenip, kelecekke sizler bizlerniñ qalqımızın saqlap qalacasılar. Sizge, bizim qalqımızın kelecegi sizge bağlı. Er balalarğa men Alla sağlıq tileyim. Er kes tutqan işine niyetleri ögüne çıqsın.
Çoq sağ olunız İbraim ağa. Siz de çoq sağ olunız balalar. Şimdi bizge İbraim ağa bir ava açalar.
Bu ayat dersleri programması edi. Salıqnen qalınız.